makadii vana baba nana mai vakomana nevasikana tinokugamuchirai pachanel inoi ndiri kufara kukuonai tichange tichibika tese zvekare ha nachingofunga kuti ndazonyanyawo nemarecipe edu ekuzimbabwe ndazonyanyawo kungobika zvechiboy boy ndati nhasi ndimbokubikiraiwo zvechirungu timboratidzana kuti ha tinogonawo maresipi akasiyana siyana kwete yekumusha chete saka nhasi tichange tichibika anonzi masweet chili chicken wings nemarosemary chat potatoes as well as ma oven baked asparagus very simple hanti munoziva kuti vhale iri pakona valentines day yakutouya yakutosvika ka so ndati ha regai timbobikawo tunhu tunhu tunongonakawo zvaunogona kuzobikirawo mumwe wako pavhale you know ngatisangofungai kuti tinofanira kungoenda marestaurant chete chete restaurant ngaito exista tiri pamba tichibika chikafu chinonaka right so nditori nemawings angu nditori nemawings angu pano um, anonzi chii mapapiro ehuku sa tichange tichibika tese tichiratidzana tinobika chikafu chinonaka sei and i hope muchafarira vhidhiyo inoyi uh, be sure to like comment share nekusubscribe to channel yalen shona kuti murambe muchiona mamwe mavhidhios akadai murambe muchitiudza zvamunoda kuona kubva kwatiri saka ngatitangei kubika ngatisawestai nguva tibike chikafu chedu tinakidzwe tidye saka muri kungoonawo kamega kuti chicken yedu yakachena ndaisuka tanyatso kuicleana zvakanaka so zvatinenge tichida kuita manje soka tiri kuda kubvisa tiri kuda kuseparata machicken wings edu from madrums to maflats tobvisa aya matips aya emapapiro edu aya sa tichacheka apa tocheka neapa so anenge aseparatwa kuita madrums nemaflats and then aya tumatips utu tumuswe utu tichaisa paside and tichazoashandisa in the future kugadzira chicken stock tiri kuda kuaseparater sezvandambotaura from madrums nemaflats so ndo mapiece atinenge tichishanda nawo aya madrums nemaflats kana uchida unogona kumarinata mawings ako in a separate bowl but ha kuti tisa waste madish akawanda ndinongomarinata mawings angu mandinenge ndichivabikira so unoda kungotora mawings ako right now hazvina basa kuti unowaisawo neorder yakaita sei nekuti tiri kuda kutozowa marinate towa mixa mixa futi imomo ndangotora baking dish yeglass ndo matinenge tichibikira mawings edu nekuti tichawabika muoven now mawings anogona kubikwa muma zvakangosiyana siyanawo unogona waisa muair fryer you know mazuva ano tava nemaair fryer kana unogona kuwaisa muoven sa ini ndichaita zvomuoven saka pakumarinata mawings edu hatisi kuda kushandisa maspice akawanda nekuti tichazoisa sauce pamusoro pemawings acho so takaisa maspice akawanda zvinozogona kuita uh, too salty kana maflavors acho anogona kungozoita overwhelming ukuda kutomarinata zviri as minimal as possible kuti wakatongoisa salt nepeper that will be enough bcause flavor yedu chaiyo chaiyo ichabva kusosi yatichazoisa pamusoro asi inini ndichangoshandisa barbecue spice iyi yandinayo yandakablesswa nasisi vangu ha inomarinata nyama zvakanaka inongoita kuti nyama ingoita senge yakabraiwa so saka ndangoonawo kuti ibarbecue spice inoshanda zvakanaka pane nyama saka barbecue spice iyi manje ka ine salt yakawanda zvokutoti paunoishandisa ka hautozombowedzeri salt just maflavors acho akadai are enough ini ndinozofarira hangu kuwedzera tupaprika kuti angotsvukirirawo ave nekala ndinofarira black pepper hangu kundiona ndichibika nyama ndisinaisa black paper just for ka extra kick now takuisa oil yedu and then to marinator mawings edu musatye kusvibisa maoko maoko aya ngaashande ya yeah, saka tapedza kuarranja mawings edu zvakanaka tichawasiya maybe just for 30 minutes to one hour kuti amarinate maflavors acho anyatsopinda muchicken kana tapedza kudaro tichawaisa muoven

and then towa turner over toita another 20 minutes at 190 degrees celsius but in the last 10 minutes or in the last 5 minutes tichapowa sauce yedu pamusoro zvonyatsopedzisa muoven saka mawings edu achimbomarinator isusu takuda kumbosuka mavegetables edu saka tichange tichishandisa mapotatoes nemaasparagus andakatenga aya kunyatsoratidzika kuti akanaka green and healthy and delicious tiri kuda futi kusuka mapotato edu nandakambowasuka hangu but takungowapa a bit of a rinse these are the potatoes we're using ukuda kushandisa masmall potatoes mawhite washed potatoes anenge ane skin yakanakawo nekuti hatisi kuwapila tiri kungowacheka sezvaari mapotatoes anenge akanaka akaita golden brown kudai so ndo atiri kuda kushandisa pazuva ranhasi asina kukurisa angori the right size maasparagus edu ka zvaakaita muchangoonawo mega kuti ano anoita thick kuside kunoku saka usually ah ipapapa hapabikiki zvakanaka most of the time pa munozviona mega pakuzotsenga pakudya paya panenge pari tough hapanyasokubikika zvakanaka sa zvinotoitwa nevanhu vakawanda is vanongopabvisa paendi papapa So for kumarinata asparagus yedu tichangoita the usual black pepper. Just going to put a little bit of salt. Another way yekuabika anostimika futi kana uchida wastima anostimika kana uchida wafraya mupan with a bit of garlic zvinoita chero ipapapa unotogona kutoisa garlic asi because tiri kubika chikafu chine flavor yakawanda ndangoona kunge ah zvinongodawo kuzovawo nesomething chiri a bit neutral aya anongopinda muoven ndofunga 10 to 15 minutes chaidzo 10 to 15 minutes mu oven not on a very high heat i think 175 you could either grill them if you wanted on the grill setting or on the baking setting 170 to 180 degrees for just about 10 to 15 minutes anenge atoita now takuda kucheka mapotatoes edu so mapotatoes aya skin yacho yakatonaka muri kuona kuti togona kutosiya skin yacho for vaya vanenge vari a little bit paranoid vaya vanoti ah ndinofanira kutobvisa skin pamapotatoes ndinoda zvekupila mapotatoes go ahead um, i also used to be like that andakangodarowo futi asi recipe iyi ka zvinotoita kuti inake iskin so unogona kuti wasiya kakura kudai so nekuti tagara tiri kutoshandisa mapotato madiki or unogona wakata into maquarters so inini ndo zvandiri kuita ndikungocheka kafour ndatopedza so saka for mapotatoes edu tichangowaisa mubaking dish yedu zvakanaka so right looking very good very nice tichaisa tupaprika salt black pepper nhasi ndadecida kuti ndichashandisa dried rosemary either way it will still come out beautifully fresh rosemary obviously inenge ine a stronger flavor

Chingoshandisa izvozvo zvauinazvo mumba mako. Kana une garlic powder usina fresh garlic, shandisa garlic powder. Ndinayo hangu garlic, garlic but ah, ndangoinzwirawo simbe. Garlic inoboha ucheka komana. Mm. So mapotato edu futi tichawabika for about 30 minutes on the baking setting, on the fan setting, in the oven, um, just for about 30 minutes, 15 minutes on each side, akambobika 15 minutes, toaburitsa toflipa toadzosera another 15 minutes takuda kutena over to the next side now it's time to make sweet chili sauce yedu changotanga nekungoisa a teaspoon of butter tichaisiya kuti imelte imomo sweet chili yandinenge ndishandisa nhasi ndeiyi trident original sweet chili one cup sweet chili

now tichangomixa sauce yedu kana zvatodai so zvatoita so togona kungomixa the sauce into the chicken takungodzorera mawings edu for maminutes mashoma right saka for chikafu chedu nhasi tichange tichidya on this wooden board you know tikutoitawo zvekumarestaurant ndakuudzai ndikutokupai matips o for valley mapoteto edu azoita manje manje manje haiwa hapana kana maexcuse valentines 2025 vanhu havana excuse nekuti apa ka apa ndatokupai masecrets akatowandisisa Haa imi chikafu chedu ichi chikafu chedu looking very good very nice imi imi wow. Olha isso, Gauchini! Uh! Ah, Eve! Olha, tagati ma wings, toti ma potatoes, toti asparagus, chidipa musosi yedu. takati sosi yedu iri apa mm, totineka potato mm, mm. asparagus ndinotenda ndinotenda ndinotenda nekubika kwamaita neni chikafu ichi chiri kunaka haa um, chikafu chiri kunaka hayi ndanakidzwa I had a good time ah, ndinotenda kuti imimiwo futi mave ne good time and pane zvakawanda zvamadzidza ndichakuonai muvhidhiyo ichatevera bye bye